Kadir Stêra ji diyarnameyê re nivîsî, Aş û tî yan jî aştî. Aş û tî, meriv xwe aş neke wê her timî tîyê aştiyê be. Mirov ji xwe hez neke wê bibe dijminê xwe û Wê ji derdora xwe jî hez neke. Ma meriv mecbûr e ku her kesî re di nava aştiyê de bijî. Ne pêkan e ku meriv bi her kesî re derxe serî. Carinan cihêbûn çareseriyeke qeraseyî. Bira û bira ne mal hevdû dikin, pismam dijmintiyê bi hevdû re dimeşînin. Kesên ku bi xwe re dijmintiyê dikin û xwe nas nakin her timî dijmintiyê bi derdora xwe re dimeşînin. Yanî gava ku li ser peyva aştiyê ponijîm di serî de ev gotin hatin bîra min. Hişê mirov çiqasî ne zelal be, tevlihev be ew qasî bi xwe re şer dike. Lê gava ku hiş zelal be û ne tevlihev be, di serî de bi xwe re di nava aştî de dijî. Ji ber vê ye pir caran ji bo ku hişê xwe zelal bikim ez medîtasyonê dikim û şerê li hemberî xwe nema didomînim. Xwe bi her halî xwe qebûl dikim. Meseleya civakan jî bi min hinekî dişibe vê mijarê. Gava civak bi her halî xwe xwe qebûl bike û kompleksên xwe bikarî be têk bibe wê bela xwe ji civakên din jî veke. Xwe nas nakin, derdora xwe nas nakin, xwe ji hêla rihî ve pêş ve naxin, Êjar bela xwe li derdora xwe dixim. Belê îroj yekê rezberê Îlonê ye, çend gotinan dixwazim bêjim, kitanên spî yên dayikan li ser axê ye. Xwîn bi ser kitanên wan ve diniqute. Çavên wan westiyay û dilê wan dixwaze bibe mefteya aştiyê. Bangê dayikên leşkeran dikin û banga aştiyê li wan dikin. Ji ber ku dizanin dayik gezeb in, dilê wan bi ser zarokên wan ve dişewitin, bangê wan dikin û dibêjin, Bes e, bes e bila îdî xort nemirin. Ew dixwazin saetek berê saetê avek li vî agirî bibe û ev agir vemire. Mîna gergerîka ku bi xwe dizanîbû ku agir vena mire. Lê dîsa jî niqotek av bi ser agir ve dakiribû. Belkî ji ber vê meseleyê ye di civaka me kurdan de herî zêde dayik dibêjin, Xwedê avekî li vî agirî bike. Agirek mezin li vê gerdûnê de dayiye û dayikê me li hember Nemrûdan mîna gergerîka ku niqotek av bi ser agirê ku ji bo Birahîm pêxember hatibû dadan da kiribû. Ew jî dixwazin avek li vî agirî bibe. Dayik di xizmeta aştiyê de ne. Dilê wan bi şewat e, dûrî ke zebên xwe ne. Pir stran li ser wan hatine gotin, her timî hesret in, geh birîna zarokên xwe li bêndera dilê xwe dihêrin geh li qadan bang dikin. Wekî ku doh dayika me ya Makbûle ji zindanê derket û got, Ji me ditirsin, ev besê me yî. Belê tirsa wan a mezin aştiye. Mane ji ber vê tirsa xwe li Sûrîcê di nav gergerîkên ku dixwestin bibin avek ji ava Birahîm Pêximber bombe teqandin. Li paytexta xwe dîsa bombe dabûn teqandin û car din mirin bibû pahra aştîxwazan. Kevokên aştiyê bibûn qurbanên şer. Şer û aştî du dijmerên hev in. Kî dikare bi kê ew berane? Belê şer heye û gerdûn di nava şerê cîhanî yê sêyemîn de hêviya aştiyê dikuje. Ma hêviya we ji aştiyê heya an na, kê dizane belkî rojek aştî were lê piştî wê dîsa bibe şer. Gerdûn e, sibeh û roja wê nabe wekî hev, lê her timî çi dibe bi dayikan dibe û wê îro careke din hewara wan a ji bo aştiyê li gerdûnê belav bibe. Lê wê ev hewara wan bê bihîstin anna. Bi rastî jî her ku dem û dewran diçe agir hilodanî dibe û av nema têrê dike ku vemire. Ji ber vê pêdivîya hemû mirovan bi aştî heye. Di roja efûkirinê de hêvîya aştî jî nêz dibe. Xwezî di rojek wekî îro de li her deverên dunyê kevokên spî bifiriyana. Lê mixabin li her deverê bêjna xwînê tê, şer bûye belaya serê vê gerdûnê. Ka em rabin biçin ji kesên ku şer dikin re bipirsin bê wê ji we re çi bêjin, wê bêjin em bi qasê şer dikin dildarê aştiyê ne, kesên şer dikin Herî pir dixwazin aştî were û kesên dûrê şer her timî şer dixwazin. Wekî tê gotin, kesên ne di nav şer de şêr in. Belê îro yekê rêzberê Îlonê roja aştiyê ye. Xwezî bi wê roja aştiyê be lê ne bawer im hetanî ku ev pergala kemalîzmê Aşê xwe bigerîne û hetanî ku derwişê porspî li hundir be aştî pêkan nabe.